Mo gyinagyina no saa na mo fa deɛ mo som no ɛnɛ no kyerɛ no n'akyi so obi aka ahyɛ anaa? Ahaa nti yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛbɛkɔ eyi central na yɛakɔ bisa mu na yɛhwɛ Ɛnyɛ yɛn ɛnyɛ deɛ mo bɛyɛ na wo ka akyɛ me nhia me mo nkeka mo tiri mɔ ho na sɛbe biribi wɔ mo tiri mu. Mate.
Nkeka mo tiri mɔ ho haa. Nkeka mo tiri mɔ ho. Ah, ebi so ɛyɛ ho adwuma. Yɛbɛsɛ Jesus Christ obi antimi nkoma no. Wo a me ne wo kasa ontimi nkoma no. na sɔfo panin nso ntumi nkɔma Jesus Christ. Na na anka ɔpɛ obi ako ama no anka berɛ a Romanfoɔ bɛkye noɔ no a Peter yii sekan twa wɔ biara so nko antoa
Hello. Hello, Oja. Mebachọ na ti sani o. Nyame adumo na ahụ nso e. Mebachọ hwan nie? Ali Baba Dankambari ni hwan nso nie? Mebachọ efe Michael, eh, Michael Jesse.
Michael Jesse ɛsom wɔ he? Yɛsom wɔ Abundant Life Assembly of God. A ɛwɔ he?
Ɛyɛ Bosia Adumanu. Na wokɔ bi kwa anaa wokura dibrɛ wɔ asafo no mu? Ɛɛ, mekɔ bi. Meyɛ youth organizer. Ɛna me na mesan hwɛ ɛɛ missions so ɛwɔ asafo no mu. Ɛna wokɔ asɔre? Mpakyɛw, ɛnora deɛ mankɔ asɔre because of Eh last week information a yɛ nyae wɔ asɔre hɔ nti no na mentumi nkɔ asɔre. Last week information bɛ na mo nyae bɔ yɛ mu? Ah, ah last week information yɛ nyae ne sɛ eh, mpanimfoɔ bi firi eh, national ɛbaa ha a ah, ɔsɛ ɔyɛ baako sɛ ɔyɛ director of operation ah, na n'asɛm nyinaa ne sɛ ɔyɛ director of operation ɔfiri ekuo bɛ mu

na ɛyɛ Sunday school one hour ansa de abɛyɛ second service no. Okay.
Nti me bi wɔn a mesi fɔ no ma hwɛ ebi a obi bɛ mmerɛ Sunday school ni ade. Nti no meyɛ mehu nkurɔfoɔ bɛyɛ fo bi. Mmarima tu na mmaa tu na mesɛ ah menim wɔn anim da wɔ asɔre ase yi. Ɛna wɔn so wɔn bɛkyɛ wɔ bi wɔ ase yi na mesɛ okay. Nti ankyɛ Sunday school ankyɛ na mediki baako frɛ me.
Wɔn so wɔn bɛsra obi wɔ asɔre hɔ. Ah mo ne obi na ɛba ha nom sei nti no nam so oh, okay alright. Na mo mo yɛ asɔre edu baabi a mo tumi ka sɛ wo a ɛnɛ ne di kan waba a mansa so anasɔre gyina mo yɛ saa de no. Ah sɛ yɛyɛ asɔre deɛ yɛyɛ wɔn a wɔaba foforɔ no yɛfrɛ. Ah, e, e, edu hɔ a mo mo frɛ no ɔsɔre. Yɛfrɛ wɔn nso ansɔre. Ɛna ɛka wasɛm no ɔwɔ anaa. Aha nti na yɛyɛ na mediki baako frɛ me sɛ yɛnyɛ hɔ nti yɛyɛ Sunday school naa no ɛna mo nso baako hyɛ age TV, atare, ɛna baako nso ka ne ho. Nti Dick baako frɛɛ me sɛ wɔn anya hɔhoɔ nti no, memfa key no mmra na wɔmmue office na wɔmmɛtena hɔ. Ɛna ɔne wɔn kɔeɛ. Nti na yɛn nso so yɛaba first service a yɛn nso so yɛwɔ ase hɔ a. Nti second service no mu no, ɛna wɔde saa yei no baeɛ sɛ ɛɛ yɛanya ahɔhoɔ bi na ɛsɛ ɔbaako preachi. Nti ɔpreachi wei na ɔde deɛ ɔwɔ no ɛto yɛn anim sɛ ɛɛ wɔpɛ sɛ Mebakyɛ hold on o. wɔde sofo ba ha.
Mebakyɛ, mebakyɛ hold on.
M'asɔre no nhyehyɛe te sɛn? Ɛɛ, moyi obi a ɔbɛprikyi. Ɛbia ɛnɛ na yɛyɛ asɔre Kwasiada a, Kwasiada ɛba yi ɛna moyɛ announcement sɛ Kwasiada ɛba asomasi no bɛprikyi. Saa na moyɛ no. Ɛɛ, mpakyɛ ɔyɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ plan a ɛfɛn sɛ preaching plan a ɛti no ɛba ne sɛ na Kwasiada no aso na putupuru yɛnyɛ no paafra ɔbɛprikyi. Ɛɛ, mo mogye tum saa? Ɛno na ntease nhɛ dɛ nyɛ adwuma saa ba. Ɛtɔ da bi a, wohu sɛ yɛne mpanimfoɔ na ɛyɛ adwuma nti no, sɛ Dikifoɔ no sesei a, wohu sɛ wontumi nyɛ no kyinkyinankyina saa. Ɛɛ, but, but, sɛ nka, sɛbio, nka eh, yɛbɛtumi ayɛ no sɛ, nea wakɔsua adeɛ na waboa ne ho no a, eh, Nyame Nkonkron asra noɔ no a, sɛbe, wɔde asɛm no reba no deɛ, nka yɛbɛtumi ama no de aba. Na mhm. panin no ɔtaa toɔ no nso ɛbɛ summarize adeɛ no na wɔde no announcement ataa toɔ a, na nkɔba sɛ obi asiesie ne ho no, na prɛko prɛko yi, na anyway, menim masɔre no mmara.
nti ka nka nka under under normal circumstance deɛ woka na nka yɛ right mm. but ɔmo no mpanimfoɔ no firi sɛ efiri soro na aba ne deɛ at least ɔde ɛma kwan na panimu no so aba deɛ a wabɛsrɛ deɛ na wɔn pirikyi ɛna ɔmo maa no kwan na ne pirikyi yɛ owie na ɔde deɛ ɔwɔ no ɛto dwa saa. na mpatsɔ ɛba de saa no a ayi ɛɛ sɛmɔn no ɛ different from deɛ n'adada no de ba no ana mɛ ayi mo yɛ mo deɛ ne sɛn. Ah, yɛ deɛ deɛ treat ne deɛ eh, obiara prepare deɛ ɔpɛ sɛ obi treat no ɔbɛka. Monte sɛ yɛn na yɛ deɛ deɛ yɛka no Ghana ha nyinaa obi ɛka bi no. Ah, dabi, nyɛ saa ɛteɛ. Okay, yɛ otoa so ɛ.
Aha, nti no, opreach yɛ na ɔde deɛ ɔne tu yɛ anim sɛ eh, ɔmɛ sɛ ɔmo de sɔfo bi baa ase na ɔmo yɛ two weeks. Sɛ yɛama kwae ama sɔfo no ama eh, ɔmo close church ne down. Ɔmo obiara ma hanom sei. Nti no ɔmo sɛ ade ka ho sɛ na ɔtwe wei, ɔmo obiara ma ha sei. Twɛn twɛn ansa.
Ɔde taa toɔ sɛ wɔn de sɔ foforɔ ɛɛba ne mo abɛtena. Na sɛ mo ama kwan ama saa sɔ foforɔ no ne mo amɛtena a, wɔn bɛto asoɔ ne mu. Ɔka ne saa na ɔregye mo adwenkyerɛ anaasɛ ɛyɛ ɛyɛ nhyɛ.
Ɛna ɔsan ɔde too dwa wie no wama mo ankasa bi na ɔsan kaa sɛ ne sɛ nti kura next week mo mo bi ansi asɔre hɔ. Mpatsɔ yɛ nyɛ asɔre wɔ sɛ fie bi mu so wɔ sɛ ku church bɔ church bɔ no wagu ne nyinaa. ɛnyɛ adwuma bio. Oh, okay, na kyerɛ sɛ ɛde edi kan no ɔkaa sɛ wɔde foforɔ no reba no, ɛnyɛ ɛno nti na ɔbɛka because na foforɔ hyɛ akyiri. Sɛ wode foforɔ ba ama wɔne abɛtena na sɛ yɛante ase ama wɔne amɛtena na mobɛha yɛn mobɛto asɔre no mu deɛ no problem. Na ɛno akyi no wɔn nyinaa to ato aso na sɛ ɛnyɛ ɛno na abɛka na sɛ wɔasi gyinaeɛ bi dada na woba wo. Saa pɛpɛɛpɛ, wɔn ayɛ wɔn adwuma wie to dadaadada ato wɔn. Wɔn ayɛ bi ato dadaada. To aso ɛ.
Ahaa nti wowie no ɔmo se church board no koraa na yɛdi kimfoɔ na nyame adom ɔmo di anim a sɛ ayi video no ɔhu bia wohu sɛ church board first ayi na esi yɛ na yɛnsi asɔdan kora nu saa mpɛmpɛnso yɛsi yɛsi adu pɛmpɛnso bi asa abɔ so nyinaa di kimfoɔ yɛ na edi anim ne asɔremɛ no na ayɛ saa deɛ nyinaa prɛko pɛ mo a mo baa mo ankara mo nka biribiara ɔmo sɛ ɔmo agu church board no ɔmo ayɛ sɛ obiara nyɛ di kim bia biem ogu biribiara na ɔde to aso saa kaa ho na yɛwɔ hɔ nom a na yɛtee sɛ

Nti saa asɛm a ɔkae no na ɛmaa nkurɔfoɔ bo fuiɛ sɛ, Ah, Ei! woreka saa asɛm saa yɛ dɛn? Wo aba obi fie, nipa korɔkorɔ ne no anya asɛm, wo wobɛkorɔkorɔ no, wo san bɛka asɛm ama ahuri n'akoma. Tɔfo no na ɛkaa saa. Ɛna ɔkaa saa asɛm no kaa ho. Mpakyɛ, wɔno na ɛkaa saa. Ɔkaa sɛn? Recording nyinaa wɔ hɔ. Recording wɔ hɔ. Ɔ- Ɔse sɛn?
Sɔfo no a yɛ- yɛpɛ no sɛ ɔyɛ pɛ sɛ ɔba ha sei no, Sɔfo Bismarck. Aha, ɔno no sɛ a yɛka sɛ yɛpɛ no no, so wokura mfa- owu a ɛbɛyɛ no dɛn? Sɛ wawu a, ɛdeɛ na ɛbɛyɛ? Yɛse yɛpɛ no, wawu a. Wow.

ɛna mo yii ano sɛn. Ɛno na ɛkɔfa asɛm nyinaa baeɛ no afei na afei na dede ɛbam ne ade no saa tam so na CID foɔ ne apolisifoɔ wɔ hanom. Ɛna CID foɔ ne apolisifoɔ no kaa sɛ wɔn tie papa no asɛm na wɔn hwɛ wɔn reaction na wɔn nso kaa sɛ. Wɔn ntumi nka hwee de wɔn yɛ sɛ wɔn deɛ ama wɔn kɔman sɛ wɔn ma obi a ɔbɛyɛ rɔbi. Dabi dabi asɔre na wɔn yɛ no apolisifoɔ ne CID foɔ no wɔn wɔn wɔn ho bɛn na ɛkɔ bɔn mu. Sɛ wɔn nsɛ sɛ deɛ wɔka no fɛs wɔ na adwene wɔ wɔn tirim nti no Wɔn mu sɛ wɔba na ebia na obi ayɛ wɔn biribi nti wɔn ha sɛ de nkurɔfoɔ adi nkaa mmra nsa sɛ biribi si a na sɛ eh, wɔn akyekye nkurɔfoɔ ne nyame adom sɛ wɔn wɔ obiara mmu obiara obiara mfa ne nsa nka obiara na wɔn akye obi kura mpo de n'akɔ haa. Apolisifoɔ ne asiadefoɔ bɛyɛ dodoɔ sɛn? Sese apolisifoɔ wɔn adeɛ wɔn eh, wɔn yɛ eight sese wɔn yɛ eight. Yɛ kɛse yɛ apolisi yɛ kɛse apolisifoɔ nyɛ asɔɔdan no. Apolisifoɔ wɔn anom wɔn de kaa wɔn kaa nɔmba nyinaa wɔn tirim wɔn wɔ ha. apolisifoɔ.
Ah ɔmo din bebree din wɔ me tirim sɛ sɛ mɛtumi abobɔ nipa bɛyɛ five din sisi a. A wonim wɔn mo?
Me nim wɔn but mahu sɛ din bɔ hɔ bi kura ɛbɔ number a ɔmo sɛ ɔmo firi central. Ɛna ɔmo yɛ yasɛm o anyway ɛna ɔmo bɛ nwa asɔrɔ dan ɔmo bɛ bɔ ba ɔmo yɛ peace and order nti na ɔmo de ɔmo ba asɛ ɔmo bɛ bɔ ba ɛsɛ de yɛ antɔkɔ bi ɛnsi. Na na ama asɔrɔ dan no deɛ na ɛwɔ mu. Asɔrɔ dan ne biribi ɛni hɔ nom. Mo kɔlɛsi mo kɔlɛsi ɔna mo mo kipu mo kɔlɛsi ana.

Ɔmo asan abobɔ ɔmo ti wɔ Sakola nti wohu sɛ ɛgye na awia no bɔ ho ano ɔden. Ɔmo nso so na enya abɔdwesɛ yi ɔmo dwesɛ ne nyinaa. Waa hwɛ asɛm no ayɛ de kɛse koraa. Ei. Nti no yɛbaeɛ no yɛbɛtoo papa baako bi wɔ ha sei ɛna yɛbisaa no sɛ hwan na ɛkaa sɛ ɔmo mmra hɔ ɔno deɛ ɔse Mister Bɛmpa na ɛsɛ ɔmo mmra ɛkyerɛ sɛ yɛ regional sɔfredɛ na ɛsomaa no sɛ ɔmmra mmɛyɛ saa ade no. Ahaa.
Papa bɛn yi ɔyɛ polisini anaa ɔyɛ asɔre panin? Ɔyɛ ɔnyɛ asɔre panin ɔse yɛfrɛ no sɛ ɔmmɛyɛ saa.

Ɛdɛ Moses ɔbɛ bɔsɔ dɛm obi ama. Ei ɔde ne pɛ sɛ ɔyɛ asɔre pɛ ne na ɛdan no ɔno na esi yie. Asɔre ɔno na esi yɛ yɛn na yɛde esi kɛse assemblies of God ɛnyɛ sika ne nfiri baabi a na ɛba o yɛn na yɛde esi kɛse yɛ yɛn one cedi one cedi deɛ ɔtu taxi deɛ ɔyɛ sei ɔyɛ sei na deɛ sika ba ɛna yɛde esi asɔre dan ɛdu saa ɛɛ ɛɛ ɛnyɛ central na esi ɛnyɛ central na esi. Dabi dabi dabi dabi yɛɛ. Wɔn a ne hwan mu. Asɔre ma no. Asɔremma no ɛna ah, ah, ah, asɔrdan yɛ asɔrdan yɛ siwe plan no ɛni e, mo central mo na mo plan no. yɛ na ɛwɔ plan no bibia wɔ yɛ bia mm. sunday first sunday of the month bia yɛ die bɔns yɛ kɔ ɛyi kofi ni ama ɛgyegye bɛrɛ yɛ bere wɔ asɔre ase no wo ba wo pɔpɔ ɛsɛ wo tia because wo pɛ sɛ asɔre na yɛ na yɛ kama wɔhwɛ nyame deɛ yɛ na adeɛ yɛ yie. a mo a moto moto collection a mode kɔ he. Yɛte kɔ si na yɛto yɛ koraa to awie na mo asan gye gu pɛfɛ fa yi forty percent saa de kɔ o adeɛ koraa ɛya ba hɔ no no o ɛya no no sika no bi mfiri abɔnten ma o yɛyɛ deɛ na ɛsɛ ɛnya na mo asan gye mu forty percent de kɔ yɛyɛ ano avɛsi wia na mo agye forty percent yɛyɛ pɔ mo agye wei de kɔ twenty percent na mo de kɔ adai adai.
Na asɔfo ɔda ma no mo yɛ dɛ hwɛ no.

Wow me nya professor Ryan ka mpɛ paa Kwasi adɛ na ɔba asɔre bɛmɛ na. Mpatsɔ ayɛ ɔba ɔba ayɛ asɔre. Ɛti asɛm esi n'anim. Mpatsɔ ayɛ.
Ah ɛ gyinaeɛ bɛ na ɛsɛ mu si mo adwene ne sɛn. Ah yɛ deɛ adwene ne sɛ ɛɛ sɛdeɛ yɛ ha aseɛ first na ɛno ara na yɛ yɛda so egyina so Te sɛ wɔn sɛ efiri court na yɛ hwɛ ade no a bisa polisifo na polisifo no sɛ nfiri court wɔn firi kɔ yɛfɛ no central na aba nti wɔn deɛ wɔn ne sɛ wɔn deɛ ne sɛ wɔn bɛbɔ ho ban na asɛm biara nsi eh, mo, mo, mo, mo, mo, mo church activities na ɛne sɛn eh, ɛnɛ ɛyɛ efiada adwuma eh, eh, eh, ɛsom wɔ hɔ fiada mpatɔ an ɛyɛ de ɛsom na wɔ hɔ nka ɛbɔ six yɛbɛyɛ prayer meeting na meme nda so ɛ Me meda na anɔpa yɛaba nunsia na yɛbɛyɛ preparatory class, yɛ prepare Sunday school atikyafoɔ abɛboaboa wɔn na wɔn de akyerɛ adeɛ Sunday. Na Kwasiada nso akɔ som. Ah ne yɛsom ayi anɔpa ne ayi awia. Sese ɛnɛ mo ɛsom wɔ hɔ wɔn abrambra pono no akyi dɛn na mo yɛ? Ɛnɛ ne kyerɛ sɛ mo som dɛn na mo bɛyɛ? ɛnɛ deɛ deɛ ne sɛ sɛ mu obi anwura hɔ polisifoɔ no sɛ mu obi anwura hɔ nti no deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛgyina anim hɔ no na ɛne polisifoɔ no sɛ ɔmbɛkɔ ɔmbɛkɔ ɔmbɛkɔ ama foforɔ aba because sɛne bɛyɛ sɛ deɛ ɔmbɛwura ne shift
because ɔmo nso mo bɛwura ne shift yɛn nso sɛ mi mi ba ha no ma mi ba ha no pa mi nya nkɔm na so gyina mi ni di yɛ koraa ɛti wobɛkɔ akɔdi di abɔ bi so abɛgyina hɔ Na me gyina saa me wu a na me kɔ na me wu ama Nyankopɔn sɛ Bible kɔ si obi aboa ma ne wu yɛ Steven nti me gyina no ma kɔ a na ɔkɔ. Fiada no mo bɛnya anim hɔ baabi awurawura baabi a pavement tiles no wɔ no na mo ayɛ mo somdeɛ because asɔredan no ankasa na wɔn asi no.

ansa polisifoɔ no sɛ ɛnam sɛ asomdwie nti no. na polisifoɔ no kaa sɛ ɛyɛ court order no mo nso mo hwɛ mu na ɛyɛ court order ɛdɛn na esi mo kwan sɛ mo bɛkɔ court order ɛnyɛ court order ɛɛ nti no mo nso mo ntu ho anamɔ because sɛbi o mo nso mo mo fa ahodie nyɛ sɛ polisi ni gyina hɔ no kyerɛ sɛ da ɔma no nti awo so nso obi abɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ court order polisi ni bi so aka gu aso sɛ ɛnyɛ court order ɛna ɔhwɛ nso ade no nyɛ court order ɛti dɛn na mo nso mo yɔ mo gyina gyina no saa na mo fa ahodie mo som no ɛnɛ ne kyerɛ n'akyi so obi aka ahyɛ ana. Ah nti ebetumi ayɛ ne sɛ yɛbɛkɔ eyi central na yɛakɔbisa mu na Ɛ yɛde ɛnyɛ ɛnyɛ deɛ mobɛyɛ na woka akyɛ me nhia me monkeka mo tirim ho na sɛbe ɛ, ɛ, biribi wɔ mo tirim Ate. mɛka Yɛ mo yɛbusu tirim a ho yɛmmɔ ah. adwuma. mɛka mo tirim ho Ah, yɛbusu a yɛmmɔ Ah, adwuma. nya- eh, yɛbɛse jesus christ obi antimi nkoma no Dɛbi, Wo- dɛbi, wo a me dɛbi. ne wo kasa wontimi nkoma no ɛna sɛ ɔpani nso ntimi nkoma jesus christ na na anka ɔpɛ obi ako ama no anka berɛ a romanfoɔ bɛkye noɔ no a peter yii sekan twa obi aso nko antoa antantare hɔ to no ɔkoma ne ho
a ah, wose ho yɛwɔ mfikyiri hɔ yɛbɛsɛ afrɛ wo bio a yɛbɛba hɔ bio mate medase paa